Comfort Nkanda, since wey you and your papa enter the life of Odogwu, Odogwu life never remain the same. Since wey you and your papa, your papa use that gate, that e gate matter enter Odogwu body, e Odogwu life never remain the same. Na so so beating, beating, beating, beating na Odogwu dey collect since then. Na you your papa beat her beat her beat her you give her gbas gbos slap her slap her slap her your papa slap her slap her slap her aunty come continue aunty do im own do im own do im own im pikin continue im pikin don dey do im own now im husband still do im own since wey e be say your father enter the life of this boy this boy life never remain the same see wetin aunty pikin do this evening and you are the cause of everything

the way wey you take do um traffic that time, your mind fit say na wetin traffic wan con dey do you. You fit say as you dey beat traffic dey dey you dey hit am dey pour um beans for your body, do everything wey you wan do to dem that time, your conscience talk am. It's the same thing traffic go do to you as number one no dey house. you say make dem go bring dat thing come back since one thing come back enter step e two leg for dat house na one problem to another today now now na na im aunty pikin now don come don come don come dey beat odogwu for house odogwu keep calm because e no go fit retaliate na im elder sister na e elder sister aunty go beat you na wetin make you stop to dey beat odogwu because of sey na belle wey you come get for am wey you open kpekus for am you open kpekus for am for dat hotel dat very day see di life of dis young man una no want dis young man to have peace how old is odogwu wey odogwu dey pass through dis stress up and down person come back from work just dey enter inside house Iyeba even Iyeba even enter inside e house make e go put shirt make e rest na beating na e start to beat am see slap wey aunty pikin carry load am for face as that girl hand heavy reach you no just want make this young man make e get peace of mind you no want na now you wan tell aunty make e make e go na make e make e um make e make e go since odogwu say make e go no be you say make odogwu go bring the aunty come i don't know what is your problem you be taata are you a baby they will look after are you a baby the time wey you dey your husband house they um any of your husband your husband people leave their house come dey take care of you The time wey you dey your husband house because I wish you stay your husband house jejeje. Dis calm wey you calm so, I wish you calm for your husband. You would have been in your husband's house now. Because if dem dey talk am, your pipu body go dey pepper your pipu. Dem go remain small make dem go hug transformer. I wish dis calm as you calm like dis na so na so you calm respect your husband calm like dis for your husband you for still dey your husband house whether your husband has money e don have money but one thing about life is peace of mind na na him matters a lot nobody will control you will you will dey okay inside your husband house the your husband go comot any of him him him him aunty for your husband house make e come sit down with you take care of you Me I no understand this you you ever born pikin belle still dey there you ever born na where person born na dey dey come do omugo your own dey don dey do you omugo where you ever born you come become omomo wey dem dey take care wey dem dey look after aunty come take because of you reject him pikin reject him pikin when he no know day wey he go break tomorrow as if say you go na you na you go fit you go fit replace the space of him daughter for him life because he he he dey shameless how to take because of you reject the pikin say your papa say make he dey take care of you because you don change to uh, uh, tata old woman old woman wey come change to tata small pikin overnight wey dem wan dey dey dey dey dey pamper or dey take care of i no understand comfort you you please give this young man uh, peace of mind allow odogu to get rest this beat beat beat wey una dey beat this young man it is too much See wetin how di pikin come do na. You think say for Dogu mama mama and papa dey alive all dis tin wey dey happun now will happun to dis young man? Di answer is no. Except say im parents no go see, maybe dem no know dia sef. But if di parents know dia sef, dis kain tin will not still happun will not happun to Dogu. How old Dogu dey wey una just dey make dis boy dey pass through dis stress like say tomorrow no dey. Wetin una wan kpai am? How old how old e dey my people comfort na you draw this wahala come come back again now small time now aunty husband go still carry him wahala e go come e go come dey drag odogwu up and down e go come dey drag odogwu allow aunty to um odogwu to get peace of mind you no want Odogu, the worst mistake you make that day was for you to accept the request of this uh, of this comfort of bringing back auntie. I talk her that day say the mistake where you make is for you to go and bring back auntie. You accept the request for for uh, uh, comfort and come go bring back her auntie. My pipu make una share dis video dis one don dey too much e don dey too much make una allow dis boy to rest dis life no get duplicate oh dis one wey una dey beat beat dis boy dis life no get duplicate oh um guys make una share dis video if you come across dis video thank you my pipu.